Selamat betemu baru ba ruai channel Pangawi Libau TV dini agi enti ukai ba ditu kitai betemu berandau becherita au. Amat nundi ngejerita kitai sida entalang sida ti mai sida rampai wai ngai ambi ambi ambis ku mai udah ambis agi ga bisi. Nyadi nama berita semua dah makai seraya ke kena nganti ka tinduk malam tu tadi. Nyadi mai kita mending ke cherita taja bujang buyu antu renggat. ti iya ke sepuluh ah. Nyadi meri besai terima kasih ah ngagai kita ke seruran nitih ke cerita tu ari renggat ke satu nyentuk renggat ke sepuluh tu au. Nama nama utai tau komen au komen aja lagi aku macha ke kitai nama bisi salah ka bisi bantah komen aja nadai ngawa nya au. Ami ke dudi ari la nusi lebih manah agi ke nya ke nya tadi. Aku nampung jerita tu senentang entalang ke degerak orang benung tinduk beperau alu debai orang abang nadai bebah-bah. Dia aku ngelengka ke nya kemari nyadi ba renggat ke sepuluh aram aku mai kitai bekayuh nitih ke entalang kin meda nama pengawa sida entalang. Nyau mih entalang tu ku jerita wai bekayuh entudi perau sida sebuat kena dikelala iya. Sambil iya berati ke mua sida ke dipeda iya ba dalam perau ari mua iya dia, tang meh nadai siku ka nadai dikelala iya dia. Bendar iya nguji perati perati perati ke iya nadai ga indu baka nya lelaki baka nya. Tang, taja pia, naha gentalang tu kiruh deka nanya. Tak mupuk aja meh tudah tuai. Emm kira menyau sejam pia au ti baka jam kitai diatu duai. Peda tena lama udah nya. Sida palu sangkai ba penai menua orang. Meda pia entalang pan lalu enggau orang nuntung keluan neg perau iya ba tebing. Bala pan lalu bebai mandi dulu. Bedau niki ke rumah udah ketemu mandi nya baru sida betabuh baru niti jalai pandai lalu niti tengah laman rumah orang nya. Datai ba kaki lima bedau tama ke ruai dia sida pan lalu dibantil orang ke empu rumah ngena ai tuak bisa. Dinga ko rumah rami richah amai wai. Banjak anja orang betarit-tarit kulu. Pia mega orang penuh betunga ruai ili kin dipeda entalang. Nyadi ketuai sida ke mai entalang tadi iya dulu udah dibentil orang ngirup datai beruai iya pan lalu ditarit orang lalu ngajat betengah ruai nya dia ku jerita wai. Aaa peda ada enda baka daun buan ke muda labuh puput ke ribut ujan nyala. Ada enda baka pengelembut liut umbak mulai mansang benda pangka pasang. Ada enda seranyat tubuh besai ngi orang tuai baka penelusur tanah labuh retai. Diayun ke iya jari sereta panjung nyawa rayis-rayis Ingar Mamunyi. Ada anak ngetu sida ke indu lebuh tungkam duduk tejelepi. Semua orang ke meda alu tebelenga mulut rerangap baka mulut ikan belang banta. Tabuh orang menua chukup manah amai deh dinga wai. Tak ayun lunai lembut munyi sangap nyawa tapang bekumbai. Dia deh maya orang lelaki nya ngetu ngajat. Dia meh bala sida ke bisi ba ruai enta ati keduai. Alu betempik jari. Au, gaga sereta ketawa ke meda iya tak chukup landik amai ngajat. Bisi kedua nyu nempik tikai bai kelalu gaga. Sida ke indu-indu alu angkat mai tuak lalu mantil-pemantil ngagai mulut orang lelaki nya. Nama agi deh dinah kurang makai meh sida iya disambut dintu enggau naka pengaga enggau penuh basa penatai sida nya tadi. Orang chukup mayuh dipeda entalang tang meh siku lalu nadai dikelala iya. Enda lah bilang ke pengawa sida ke berami semalam malam nya beruai tadi wai. Mayuh bala udah tegaring mabuk beruai, bisi nya tanggung mbai tama ke bilik enggau kena indik orang begagai. Bisi sekeda, deh nyung pulai dulu, pulai ke perau kin. Entalang laban ke sigi ka ngirup, ko jerita. Bulih amai iya malam nya. Au nyu dua kali iya dibatak orang ngajat semalam nya ke diwai. Tang taja pia. Ai tuak orang ba rumah nya ke nyuai bangat nan nemu meh ambis. Ambis tajau siti pansut ke tajau siti. Peda enda lama aja bala nembu ke ai tuak setajau. Peda nanggung baru ga orang ke empu ruai tajau baru ke penuh melumpa laban ai tuak. Dia deh kira nyungau orang nembu ke enam iti tajau ke penuh laban ai tuak ba ruai nya dia tadi sambil ke buti bebungah menya tadi. Dia entalang pan lalu tumbang ke belakang gali rebah lelakak mabuk nalah iya agi. Meda entalang rebah mabuk ke diwai bala ke enggau iya ba ruai tadi pan lalu chapuh baru ga gaga ke iya onyo udah mabuk. Taja pen entalang udah mabuk tang pending iya agi ninga nama utai ko sida enggau ninga munyi tabuh nya. Semalam malam meh orang ke ba ruai nya dia wai rami penapa. Dia deh orang ke ngiring sida ke ari perau en tadi. Lelaki ke ngerak lalu mai entalang tadi tu ai. Iya pan lalu bediri lalu berengkah bejaku. Nyadi aku tu enggai enda bejaku ngarika bala kami sebuat laban aku ke dituduh ngiring sida iya. Nya alai pengawa kitai tu nyau ga ka tembu da pia mega hari nyau ga deka tawas. Aku minta semua kita enda tau enda bediri memagang laban deka bebasa ke sida ti deka diambi kitai pulai ke menua kitai kin. Lalu kita ke betabuh nya lagi ngiring semua pejalai sida nya entudi hari belakang memagang. ari rumah tu nyentuk ke pendai kin. Alu sepemanjai ai nya legi ari menua sida tu nyentuk ke menua kitai kin enda tau ngetu-ngetu betabuh. Ba pendai din sida sigi udah bisi perau sedia nganti alai sida nepan. Nan sigi alai ungkup sida iya nya alai aku minta kita. Ke bebala mayuh tu legi, anang sesekali ngembang jalai ari mua sida iya enggai kita nyeluput enda ulih didup. Bah lalu tebah tabuh kita nyedia guai kita tu ke berengkah. Pia ko orang laki nya wai bejaku dia bala ke ba ruai nyedia pan lalu berengkah angkat bediri bedijir-dijir ngimbai pangan diri ari mua pintu nya ngagai tengah laman lalu terus ke penai kin. Adah enda baka ke nyambut YB nya enti baka kitai ke meh hari diatu tu ai. aaa udah nya tadi dia sida ke betabuh pan lalu berengkah ke betabuh. Nyadi tudah entalang ke gali ba tisi ruai dinding nya dia laban iya ke ninga nama utai ke dipadah ke orang tuai nya tadi lebuh ke bejaku. Bendar iya nguji nchelak ke mata iya laban iya ka meda nama utai ti ka di. Sambut sida ngena tabuh nya. Lalu sapa ga ke deka pansut ari bilik nya lagi. Tang enggau naka ulih maya nguji nchelak ke mata iya taja pen pala nyu berat. Nyu chudur tudah mata tuai kegali betisi dinding ruai nya wai. Kitai mega nemu ti mabuk. Ukai nya dapat angkat agi. Kenya menya tadi. Aa dingan alama udah nya tabuh penalu berengkah. Sereta tabuh berengkah. Peda. Pintu bilik orang nya tadi penalu tetukang besai. Dia entalang meda, tak pansut meh orang ari dalam bilik nya tadi. Tak bengepan niban bemagang-magang dipeda iya. Sereta siku ke dulu nyudah pansut nya baru orang ke ba ruai nya tadi. Alu gaga betempik jari enggau panyung-panyung. nyawa sida iya gaga nyambut orang ke pansut nya tadi bengepan iban ari peda entalang ke gali nya tadi pansut ga siku indu entudi iya ke dulu sebaka sama meda aaa ngena ngepan iban. Peda entalang udah nya pansut sepansut ke orang indu bekena ngepan Iban magang magang ari dalam bilik nya mayuh ukai bula bula mayuh. Enti enda salah salah kira iya pemayuh orang ke pansut nya tadi bisi enam belas iku indu memegang magang magang magang. Nyadi iya ke kedudi sekali ke pansut nya tadi. Indu nya alu begadai-gadai bejalai-bejalai alu ngelawa entalang ke benung gali ba ruai nya dia. Sereta indu nya datai ba entalang, iya lalu meremit duduk enda lama. Iya panu alu megai jari entalang. Alu murus mua entalang ke dek wai. Entalang laban ke udah mabuk amai-amai tenang tu ka nyadi meda mua indu nya iya. Dinga iya indu nya palu bejaku. Mupok dulu aku apai. Anang enda nyaga diri nuan ke tinggal ke diri ba ditu. Nuan ga kelalu lama dianti aku enda ga datai-datai, enda ga pulai-pulai. Nya alai aku nyau ngumbai nuan enda pulai agi. Nya alai aku nyau mutus ati nitihka laki aku rampai pulaika menua iya ba Bukit Semuja din. Jaga pengerai nuan apai ngiga aku agi. Au laban aku tenarai diau ba rumah tu agi. Nya, bala sida ibu aku bemagang menya. Sida indai jamuk, sida indai lika, indai lamit, indai lembang enggau sida ke bukai meh ke udah nitihka indai pulai. Bisi indai tadi tangka nuan enda meda apai. Enti nuan dani pegila apai. Anang nuan alit ati meda rumah kitai tu puang laban semua orang nya udah bebai bela ngelari ke diri ari rumah tu temalam. Kebuah pia laban takut laban meda orang nyu mayuh amai mati dalam semalam. Ufa dulu aku apai. Nya nyadi lama aku tu. Pia ku indu nya tadi wai bejaku enggau Entalang. Nya baru Entalang nemu orang ke enggau iya bejaku nya tadi tak ti mai. Anak dara entalang empu. Bengepan bajik udu mupuk nitih ke bala ibu iya pulai. Dia ti mai pen alu angkat alu nyau ga iya nurun ke pendai kin. Entalang tu dalam ati ka iya angkat pala iya nyau berat enda alah dibai iya agi. Ko jaku iya ka angkat alu ka nitih ke ti mai. Ka nagang ti mai awak ke yana nitih ke bala sida ibu ya. Tang meh semua tulang nyu lemi memagang tulang patung lemi siku lemi nge nyadi mata nge nyadi dibuka jelak nyu memuas nguji kediri empu deka angkat tadi tu ai. Dia ya pan lalu nyu tin dua lalu enda nemu tai agi. Baik lalu mabuk. Munyi tabuh didinga iya makin lama makin nyun nadai didinga iya agi. Tinduk jenak meh tudah entalang tu tadi wai ba ruai dia. Ruai pan lalu sunyi nadai munyi nyawa mensia agi rami richah baka ke malam tadi. Sida ke merau nya pan alu nyau ga undur kili kin memagang. Tinduk Mintalang tu beruai nya dia jenak penapat ngetatka diri mabuk ngirup semalam malam nya tadi. Peda enda berasai dia Mintalang penalun sugau angkat dani ari iya ke tinduk nya tadi sereta Mintalang dani lama iya ngining gini gini gini berati ke utai nya dia alit bendar ati iya meda diri empu nyu terengkah beruai empu. Neh. Ukai ba dalam perau agi. Apu. Enda patut. Tak asai ke tinduk dalam perau aku tu demalam. Nama tu nyau teterengkah beruai aku empu deh. Apu. Anang anang tu semina mimpi aku aja demalam. Dibai orang begawai. Ba rumah aku empu ngambi sida timai, sida indai lema, indai jamuk, indai lika, indai lamit. Nama ruai tu. Tang bisi api kelita memagang. Tang nadai orang siku beruai. Nama nyin tang bisi puak kumbu. Nama ruai tutak besapat memagang bah. Pia kun talang ruai bejaku kediri sambil lalu bediri ba ruai nya dia gining ke gining. Iya pan lalu nyau angkat nukang ke pintu bilik sirai empu. Alu rerauh ngangau ke timai. Tang timai alu nadai ga nyaut. Alu nyau ke entalang tu belawa ke bilik kin sambil re rauh ngiga ti main tadi tang ti main lalu nadai nyaut. Abas ke dapur nadai ga iya meda ti mai. Abas iya ngagai sadau alai peninduk anak dara iya kin nadai ga iya meda ti mai. Rumah puang sereta sunyi tak nadai munyi nyawa mensia siku di dinga entalang maya nya. Eh, engka endo tu ba bilik sida indah lika din engki ni. Anang ke iya nya selalu besulu enggau endo lika enti mayar puang nadai pengawa mayar lepa. Pia ko enta lang ga wai kena benyamai ka ati diri empu. Nyau mih entalang tu tadi pansut ke ruai kin alu nyau puting setak kin ngelawa bilik sida indah lika. Laban ka nentu ke bisi ti mai tau ke nadai ba sida iya din. Tang meh penyelai iya, sekumbang talang ke bejalai ba sebelah ruai nya dia, dia iya ti nadai meda orang siku duduk ba ruai dia. Lampu bekecheli meh ba ruai nya dia wai, kain pok kumbu ke digantung kena nyapat aaa baka ti menya kena nyapat sebelah ruai bisi meh digantung tengah ruai nya tadi peda iya. Tang orang nadai dipeda sereta entalang tu datai ba bilik sida indai lika dia iya lalu rerauh ngangau ke apai lika ngangau ke timai tang tak lalu nadai orang siku ga nyaut tama iya ke bilik gin nadai orang bilik puang pan sut entalang ke ruai. Iya pan lalu ngabas ngagai pintu bilik siku siku siku. Datai ba bilik siku lalu dibuka iya pintu. Peda iya nadai ga orang. Ke nya belama lama lama nyentuk ke pintu puting setak kin. Siku pun nadai. Dian talang pan lalu mulaika diri baru ga iya ngagai ruai iya ke iya. Duduk sambil berunding. Kini ke penunga sida serumah tang nadai ayan siku-siku. Anang ke menzia. Maya uduk pen nadai meh dipeda ayan sesegau sebelah nya. Apu ti bekenyau. Mimpi aku menya tadi enda meda sida ti mai enggau bala sida ke bukai pansut ari bilik aku tu bekena ngepan memagang. Patut ti mai madah anang ngiga iya agi laban iya udah mindah nitih ke laki iya rampai. Sapa ga rampai nya? Nama aku kendang lala rampai. Ooh ti aku nemu kini ke menunga rampai naban ke timai nya aku giga aku ambi pulai timai nya. Alu ku bunuh alu ku bunuh rampai nya nadai beguna naban kana ku maya ku nadai di rumah. Udah da kalih ka antu meh mata ku tu enti pia. Parai eee parai. Pia ku entalang wei bejaku kediri ba ruai nya dia. Kini ga penunga semua sida ke laki laki sida ke bini indu lalu nadai dipeda enda patut ke mindah gawa betanah agi petang hari tu malam. Entalang berunding ke utai tu chukup nyelai nyadi baka nya nyau asai ke deka gila tu udah tuai. Nadai nemu bedaya ke utai ti udah nyadi laban ke iya nadai ba rumah semalam-malam nya tuai. Tumbuh sekali tebai orang ngabang begawai ke rumah iya empu nya. Nemu nya nyung ambi bala sida antu, bala sida semengat ke udah nadai udah mati parai kitai. Benung ngambika tudah entalang ke dugau dugau dugau ngenang utai ti nyadi ba tengah ruai nya dia. Dia enda mukai mukai. Tak berenyang asai rumah sida disepika entalang. Sereta nya mega iya tak bisi meda orang lelaki siko tak niki ari tangga peniki sida Entalang empu ari tengah laman nya niki ke kata sekia. Dia Entalang tak meda mensia lelaki siko nyu regah-regah bediri ba mua pintu ruai iya dia. Asai ke kala Entalang meda mua lelaki tang dini ke iya kala nyu enda ingat deh wai. Laban ke runding iya kelalu balat tu tebunsa tusah bai ngenang utai ke ti udah nyadi ba rumah iya diak tadi. Nya pia iya enda ulih teringat ke nya. Entalang pan lalu surut sesurut iya. Moa sesurut ntu pan tup dinding ruai sida iya empu moa ari dinding bilik kin. Diak iya tak meda orang lelaki siku ke diwai. Besai. Tinggi. Au. Bendar iya berunding. Asai ke kala betemu enggau lelaki nya, tang ba dini baka nya ku nya tadi Kari Wai. Lelaki nya pan lalu berengkah bejaku madah ngagin talang. Nyadi, bala peninga ba ditu aku ngelengka ke iya. Tusun ke sepuluh lengka ku naka tu, ba tusun ke sebelas kitai deka mending sereta ninga nama utai ko laki nya madah agi entalang. Au. Bekeni ke orang nya tadi tau narai di rumah nya agi. Nya ai cu parai kitai au. Tusun ke sebelas kita deka mending ke au penyimpul ari cerita tu tebantai ba tusun sebelas. Isi ari jerita tu ari nya ayan ba renggat ke tujuh ti kita ingat senentang talang ke betemu enggau lelaki siku baka payau ba dalam mimpi batah bukit nya. sebedau nganjung bangkai nya remang malam nya tu ai. Nya isi iya nyadi tu penyimpul cerita iya. Sebelas kitai betemu malam pengila pukul lapan malam. Nya aja ra aku ai terima kasih kita udah jenuh duduk rindang ninga aku becerita. Au siga semangat selalu alus support this channel. Terima kasih semua. Bye bye.